Herzlech wëllkomm zeréck bei enger neier Episode vun Kaméidi Luxemburgs Feindes Metal Podcast mam Gilles a gewéinnt mam Pit Peter Leider an der Vakanz méi ech awer Gäscht haut dobäi äh, Natascha an den Jimmy Hai vun Adwinas Dawn. Gudden Gothic Power Metal Symphonic Geméchels, kann een dat esou nennen? Ech froen dat elo mol einfach an de Raum, jo. Jo, dat kënnt esou hin. Moien! Salut! Jo, dat, dach, dat kënnt awer hin, jo. Ja, dat ass ëmmer, dat ass ëmmer schwéier, wéi gesot, Gen anzeklasséieren, ween wat mécht, mee ech mengen Arduin as Dawn, also ir, dir eben, sidd definitiv do awer vun deene selten Geséintenen zu Lëtzebuerg, wou esou eppes maachen, wéi dat wat dir maacht. Jo, also Jo. Ginn der net genuch, dat ass mol meng Approche dozou. Jo, dat definitiv. Dat misst vill méi present sinn, fannen ech. Jo. Vu mengen Games fir dunn nach mensch aktiv elo am Beräich ginn ass menge Shadow Whispers. Jo, richteg, jo. Shadow Whispers, déi hu jo och rezent en neien Album erausbruet, Poe mengen ech. An jo, also do sinn, ech wëll net soen, do gesäit een e Siège parallèle, mä ok, wien ass, wien ass Arduinas Dawn? Iech gëtt et jo, wann ech richteg gesinn hu, säit 2000. 2016 war mol déi éischt richteg Präsenz no baussen. Wéi huet dat dann sou bei Iech ugefaangen deemools? Oh, dat kann de Jimmy bestëmmt gutt erklären. Wéi wann et 20 Joer hier wär. Ah, 20 Joer, jo, nee, nach net. Gläich ginn et jo mol 10. Dat huet tatsächlech deemools alles, keng Ahnung, iwwer Facebook ugefaangen. Do gouf dunn halt eng Annonce gemaach, fir halt eng Symphonic Metal Band ze grënnen. An ja, dun hun sech dun eben verschidden Leit zesummen fonnt. Mir hat dann den Mike dobäi, dat ass eisen Batteur, dun hun ech mech drop gemellt. An do war och nach eisen fréieren Bassist dobäi, deen ass elo halt eben net méi do, well der huet wësst wéi dat ëmmer bei de Bands ass, Changement eben. An ja, dun hu mer eis esou zesummen fonnt. Genau, dann haten mer eis al Sängerin och nach dobäi, déi war un sech just bei engem Concert dobäi, dat war och just eng kuerzweileg Geschicht, dat war dunn ausgewandert an jo mir sinn einfach esou zesumme komm an un sech hat mer net vill Ahnung vu Musek, muss ech elo leider soen, also esou zimlech guer keng Ahnung. Ok. Dat héiert een net eraus, dat muss ech awer scho mol direkt elo soen. Ja, ja, also. Oh la la, dat ass e flotte Kompliment. Ja, also eisen, eise Batteur, dee war zu deem Zäitpunkt halt, dat war u sech den eenzegen, kann ee sou soen, mat richteg Banderfahrung, dee war halt an enger Punkband dran, Hallimasch. Vläicht seet der der eppes. Perséinlech net. Papp Hank war elo ni elo Menges, mee bon, wann en zu Lëtzebuerg aktiv war, dann huet e warscheinlech säin Tour gemeet. Ech mengen, mär kennen eis indirekt iergendwou oder hunn e schonn iergendwou iergendwou gesinn. Ja, ja, genau. Jo, mir si jo net esou grouss a Lëtzebuerg. Nee, dofir, jo. A kleng. Kennt ëmmer iergendwou een deen aneren iwwer e puer Ecker oder esou. Genau. Ja, genau, genau. Mee wéi s du et elo erkläert hues, wéi dat elo, wéi soll ech soen, déi Ufänk, dat kléngt awer schonn Nostalgesch, och wann et nach net laang hier ass, mee de ganze Werdegang, ähm, ah, ich mein, eng Annonce, dat hunn ech zwar scho laang nie méi héieren, an dat léisst mer dann och d'Häerz opbléien, well och bei mir deemools war dat zum Deel esou. Ech war zwar och net laang an enger Band, wéi s de selwer gesot hues, Heinz, du hues eben, ja, oh, mir maachen elo eng Band, an mir hunn, wat maache mer dann? Jo, keng Ahnung, well. An da fänkt dat dann esou un, an, äh, an da bass du entweder bass du der selwer trei oder vläit och net, an du bleifs an deem Schema dran. Mee dat waren esou ähnlech Situatiounen bei mir deemools, an dat war, Jo, elo kommen ganz vill Gedanken héich, wou ech ënnerlech ganz vill muss laachen an ganz emotional. Genau. Oh, emotional fällt net mécht um äh, Gottes Fëlle, wat hues du dat dobäi gewiert bis dat de muss gebet hues. Ja genau Maja an äh, sinn sech immer sech schënne Rënnung, wann en dat so an der Vergangenheet schweige kann. Ja. Natierlech ja. natierlech. Um. Mein, der huet Joch ähm, wann ech rich gesinn hunn. Äh, ech meng er, er éicht mat der Kombinatioun, wou der lo sitt.

Ech si mer net sécher ob se nach eng Bühn hunn. Also vun de Fotoen hier déi ech elo gesinn hat hunn ech gemengt do wär, also do wou d'Bühn ëmmer war do ass iergendswéi elo e Biasdësch oder sou. Jo. An ech weess halt net ob se elo iwwerhaapt nach Leit do spillen hunn oder ob se elo en anert Konzept hunn oder, et misst ee mol kucken ne. Jo. Mee interessant awer, ech mengen wann, also der Esch gëtt et jo nach wéi gesot nach net esou laang, wa mer 2016 soen, jo a wann een déi zwee Joer Pandemie mol einfach ewechléisst, well do ass souwisou net ganz vill geschitt, wéi mer wëssen. Jo, iwwerhaapt elo vum Numm hier, ech mengen Arduina's Dawn ass jo den, dat ass jo eng keltesch Gottheet, nee, eng keltesch Mythologie-Figur vun den, ass et net esouguer d'Göttin vun den Ardennen? Dat kléngt e mega Mega, wéi wann ech dat ging wëssen, mee nee dat wosst ech net, dat hunn ech missen nosichen an ech wosst dat mol guer net dass et sou eppes ging ginn ne. Dat ass korrekt, jo genau, dass dass eben d'Göttin vun der Dennen an ja kanns et halt sou gläichsetzen mat der Göttin, ass et Diana ass et vun de Réimer oder ass et elo vun de Griichen, also wéi eben vum. Ech mengen dass Griiche, mee. Ja vun. vum Bësch an vun der Juegd an a vum Mound an sou ass dat ass dat un sech Pendant eben net zou mhm. an äh, genau am Ufer wo me halt Arduina nennen méi an hei an der Gegen lo an Deitschen gouf du schon eng Band die so geheescht huet mhm. mir hat als am Ufer schlau gemeldt dat man net demol de Problem hunn dat man ze Bands vu selschen Numm hunn an den nur halt nach den Dorn han Drug machen an du noch so am Opbroch waren, wa mer nei gegrënnt gi sinn an esou an. Jo, dat mécht jo dann awer och iergendwou Sënn. Also, an, an ech mengen och elo, okay, textlech gesinn an, an, an, an wat der maacht, eben vu Stil vu Musek. Mee wann ech awer dann elo vun, vun der EP elo kucken, Saturnine Moon, esou, okay, den, de, de Cover-Artwork, dee jäizt awer no deene typesche mythologesche Fakten an och Net mol dass Nightwish, dass Epica, dass alles esou, alles aus deem Genre, alles aus deem klassesche Symphonic Power Metal oder Symphonic Metal ass do dran. An dat ass jo dann awer och genau, genau Äres, géing ech soen, och vum wa wat Der bis elo scho released hutt a wat Dir och nach kënnt, doriwwer wäerte mer och nach gläich schwätzen. Mä dat ass jo dann awer och puer Inspiratioun, denken ech, déi zu Bands. Definitiv, jo. Esou gëtt et och dat net ze verneinen an ech géing dat och ni verneinen, well dat wär einfach Verleugnung. Also, jo, keng Anung. Also, dat ass d'Haaptinspiratioun eben. Wat, wat ech, wat ech an där Hinsicht u sech, säitdem mer och hei mat deem Podcast elo ugefaangen hunn, ass, wéi mer scho virdru gesot hunn, d'Sich no eben Power Metal Bands oder Symphonic Metal Bands, Do ass net ganz vill do an da froen ech mech ëmmer, firwat ass dat esou? Firwat, ech menge wann ee elo mat Däitschland vergläicht, wou e massegen Iwwerfloss ass, oder keng Anung, Finnland zum Beispill, sou, jo, firwat ass dat esou? Hutt Der do vläicht eng Theorie, wisou datt mir zu Lëtzebuerg éischter méi esou wierklech dee wierklech dee klasseschen Extreme Metal ass jo iwwerall present, mee esou dat e bësse méi. ja, soft wëll ech lo net soen, mee dat e bësse méi eben, jo, déi Symphonie feelt halt e bëssen. Jo, dat ass effektiv schued. Ech hu mer déi Fro och schonn oft gestallt. Ech denke mer, also d'Zilgrupp ass sécherlech do, mee et ass och vläicht effektiv keng Band, déi sech dat effektiv déi lescht Zäit zougetraut huet, ech weess et net, oder einfach mengt, dat géing nemme passen oder et wär keng Zilgrupp do, mee si sécher, se ass do. Also et muss een et einfach just nëmmen zréckhuelen an eist Land. a méi present an der Metal-Zeen maachen. An ech mengen, dat ass och eent vun eisen Ziler. Jo, jo, dat, dat, do, dovun ginn ech aus. Ech mengen, Där, Där maacht jo wierklech alles, wat Der kënnt. A mir hu virdrun och nach vun enger anerer Band geschwat, wéi Shadow Whispers, wou, wou jo och nach do sinn. Mee ech mengen, do ass deeselwechte Problem. Do ass, wou, wou, wou, wou spillt een als Power Metal Band? Wou, wéi gëtt een an der lëtzebuergescher Zeen grouss? Dat ass jo och net ganz einfach, wann ee mat eeben esou. Gréissten wéi Scars oder keng Ahnung, weess de. Jo, ech muss dozou nach soen, dass et och vläicht dorunner läit, well dat ass jo awer trotzdem och ëmmer vill mat Keyboard. An ech weess ech, dass mir jo all och Problemer haten, ee Keyboarder ze fannen. An dass de Jimmy, dat kann de Jimmy bestëmmt och elo emol zielen, am Fong am Ufank Sänger war, also sollt Sänger si vun der Band. An vue dass mer absolut kee Keyboarder fonnt hunn, ass hien de Keyboarder ginn. Dann huet hien sech et bäibruet. Witzeg.

Sänger ze ginn. Ja, ja, ja. Ähm, okay, witzig. Äh, genau, an ja, keine Ahnung, mir halt, mir halt du nur gesicht, boah, mir wussten vielleicht dem Ende auch nicht, wohin halt sicher geht, ne, und kennt ihr da vielleicht auch nicht unbedingt immer die Leute, und, und ja, du war, du war so gern, okay, gut, dann, äh, wir haben dann eine Sängerin, haben wir ja dem Moment gehabt, war so, okay, dann, äh, Fänkt mer mol un mat Musekstheorie, also weess de sech scho mat Musek eranzeschaffen an yeah yeah hat scho mein éischt Keyboard kaf an hun mech begéint wéis de mat der beschäftegt an euh Also sou learning by doing eben. Ja lo sinn mer halt do wou mer lo sinn an euh ja. Wou ech ëmmer nach hellege Respekt virdrun hunn. Well ech am gaange sinn elo, ech hätt ni geduecht dass dat enke dozou kéim, mee ech si lo am gaange e bësse Gittar spillen ze léieren an ech hunn ëmmer nach hellege Respekt virum Jimmy, dass hien dat wierklech sech selwer bäibruecht huet, dat ass ultra krass, well ech fannen esou Instrumenter léieren extrem schwéier an jo, genial, ëmmer nach. Lifelong process gell, Instrumenter gell. Du mengs du häss vläicht, kanns de mol, soen ech mol, ech schwätzen och aus Erfahrung, gell, da covers de, covers de halt e puer Lidder, wou der déck gefalen an da kucks de, an dat sinn dann natierlech och scho méi al Lidder, schwätze mer vu Klassiker, keng Anung, Metallica-Saachen oder esou Saache wéi dat, da bass de déck frou an déck stolz an da kucks de aner Bands, wat déi maachen, da bass de, ah jo, ech sinn doudschlecht, ech wäert dat ni hikréien. Mee dat ass dann, do muss een dann effektiv dru schaffen an dann och Motivatioun natierlech weisen, fir och. eben och dann an Tisch an enger Band lo ze soen, oh nee, ech maan elo eppes aneschtes an ech kréien dat dann och hin. Ech denken bei der Saach ass et halt, keng Ahnung, et muss net jiddweree krass sinn, also mussen, du muss halt, du muss halt net einfach e mega krasse Gittarist sinn oder sou, ech mengen du kanns och net sou gutt Gittar spillen an an deem Milieu, soen ech emol, deng Lidder schreiwen wou's de kanns, also wou wou der méiglech sinn an an awer Spaass eben un deem Gesamten hunn, well dat sinn halt eben, du hues eben halt verschidden Approchen wou's de dozou hues an och eben verschidden Gruppen u Leit déi eben dorun interesséiert sinn an ech mengen dass halt net jiddwereen deen u mega krassen progressiven Metal interesséiert ass, mee och do hues de halt deng Zilgrupp déi dat einfach appreciaten, also halt wäertschätzen déi Skill. Jo, dat ass wouer. Ja, mir, mir, mir entwéckelen eis jo och ständeg weider. Ne? Also dat ass jo ëmmer erëm e Prozess. Mir mierke jo och, wa mer eis Lidder elo kucke vun der EP an dat, wat mer eben elo op eisem Album wäerten hunn, dat, dat ass och schonn e riseg Schratt. An Ja, äh, voilà, ja, et ech, geet ech, ëmmer esou weider an et gëtt een halt ëmmer besser esou mam Lidder schreiwen an äh, ma du fills dech einfach méi voilà, confortabel einfach genau, iergendwann. Ech ja, mengen, du bass ja, dann och ja. als Band, ech mengen, natierlech muss do ëmmer eng gewëssen Zäit vergoen, bis, ech wëll net soen, bis du un en ee gewinnt bass, mee einfach bis du op en een jo, agespillt bass, soit disant, an dech wuel fills an deem Milieu, wéi den Jimmy grad gesot huet och, okay, dat do, dat do kënne mer maachen, dat do ass gutt a mir gi vun do aus gi mer, gi mer weider. An ech mengen, d'Natacha huet et elo gesot, effektiv, ech hunn Set in Ein Moon hat ech virun, ech mengen, dat war éier ech iech ugeschriwwen hunn, ech wosst, datt et iech géing ginn, mä et ass wouer, et ass net elo mäi, mäi Genre, wou ech elo direkt géing kucke goen, ne, also et ass, ech sinn natierlech och mat, keng Ahnung, Rhapsody oder. Neit wéi ech grouss ginn, dat waren, dat waren déi Nimm deemools, wéi ech mam Metal grouss gi sinn. Mä iergendwann eng Kéier, dann, jo, dann, da splécks de halt gäre mol of. An wann ech elo kucke wat effektiv op der Saturn and Moon leeft, an ech brauch just Ghost Inside ze kucken, da sinn ech esou, ah jo, do ass awer e bëssen eppes geschitt, gell? An e bëssen Guddes, nëmmen fir ze soen, ne? Merci. Ah, dat héiert ee gär. Jo, jo, jo. Dofir si, ech sinn, ech si gespaant, ech si wierklech gespaant. Ech, ech, ech appreciéieren dat och, dass Leit och zu Lëtzebuerg dann, sech, ob se et elo bewosst maachen oder net, mee einfach sech wëlle vun enger anerer Säit weisen, wéi, jo, 98 Prozent vun deenen anere Bands. Jo. Also ech, ech, ech hat och scho mat Kolleegen halt eebe wou mer eebe iwwert déi Thematik eebe, wou s du virdrun och ugeschwat hues, rieds hues. An ech mengen, dass halt esou Power Metal a Symphonic Metal an dee ganzen Deel, dat ass halt, do hues de einfach keng Underground Zeen. An ech, ja, souguer ja. am Ausland, denken ech, hues de do net wierklech déi Underground-Szene, wéi s de lo vläicht beim Black Metal, Thrash Metal esou hues. Ech mengen, wann do iergendwéi esou Bands rauskommen, also dat ass elo meng Siicht, kann och sinn, datt ech total falsch leien. Nee, nee, also ech ginn der zwar do Recht, also du hues et gesot, elo wann s de Däitschland kucks, eng Power-Metal-Band, an natierlech, wann een elo déi Grouss kuckt, Blind Guardian, si sinn ëmmer an den Charts. Dat si Bands, wou. virstinn. Dat si Bands, wou bekannt sinn a wou och aktiv an deem Milieu gelauschtert ginn. Mee dat ass dann och deelweils och kommerziellen Niveau. Jo, jo, jo. Mee, mee wéi gesot, wat ech eben wollt soen, ass, wann s de dann Bands hues, déi dee Genre maachen, elo och am Ausland eben, déi sinn dann net éischter esou méi am Underground, mee déi si schonn dann éischter méi, aus dem Underground raus. Mhm. Ja, ja. Dat, oh. dat ass den Zelle Schëllef dat, ich mein, dat ass äh, wuel verstan. Ähm, wat, wat, wat mech dann sech ging interesséieren okay hu der eich hu der eich demols ze summe gedoen einfach gesot mehr wëllen oder huet egent dir gesot mir wëllen einfach musik man oder huet dir gesot ech schul voll divisioun ech wëll Keng Ahnung, ech wëll eng Nightwish-ähnlech Band maachen. Ech mengen, esou Gespréicher hate mer warscheinlech alleguerte schonn, esou, Oh, ech wëll déi nospillen, awer op meng eegen Aart a Weis a meng eege Lidder schreiwen am Stil vu keng Ahnung weem. Oder war dat éischter esou, ass dat mat der Zäit awer eréischt esou, Hm, okay, mir fillen eis do wuel an do wëlle mer bleiwen komm? Also et gëtt schonn e groussen Ënnerscheed. Also wéi ech an d'Band komm sinn, do ware ganz vill Lidder gesangstechnesch elo vill méi héich geschriwwen. A vue datt meng Haaptinspiratioun, firwat ech iwwerhaapt jee mam Sangen ugefaangen hunn, war ëmmer Evanescence, also mäin Idol war ëmmer d'Emily. An dat ass halt wierklech Power an dat ass halt wierklech haart an et ass halt net esou wéi Nightwish, et ass halt net op där, op där Tounlag. Yeah. An wéi dann eben mer gemierkt hunn, dass dat mir eben vill méi géing leien, huet de Jimmy och ugefaangen eis nei Lidder e bësselche méi, net méi esou grad esou an der héijer Tounlag, mee awer méi esou mat Power, esou wéi Hebe Ghost, ganz vill Lidder esou ze schreiwen. Dat heescht, dat entwéckelt sech dann och ëmmer esou an déi Richtung, wéi mir eis effektiv alleguerte wuel fillen a wéi mer et am beschte kënnen, ne? Yeah. Ech fannen dat absolut wichteg. Ech mengen do kann jo dann och intern mol an der Band sech dann och Leit vläit solle mol ausgeschloss fillen oder esou. Dat hu mer all schonn iergendwou matgemeet, datt de jo du weess dann net ze hëllefe fir Verschiddenes esou ze maachen, datt et fir dech a fir deng Matglidder gutt kléngt an da fir dann awer dee Schratt ze maachen a fir ze soen, nee mir maachen dat elo e bëssen aneschters, well et net vläit onbedéngt. schlecht kléngt, mee einfach eng gewësse Komfort feelt. An, ähm, ja. dat, das effektiv, effektiv. Ja. Ja. Ech schon effektiv immens Spaß, wann ech wirklich ka richtig Gas ginn. also dat sinn déi Lieder, déi ech am léifste sangen. Mm. Ja wéi gesot, dat huet een, dat huet een bei van den ech lo. Ech mengen et gouf jo lo kee Video unbedéngt vun der Saturnine Moon EP. Ech hunn dat iwwer Youtube gekuckt, eben mam Cover, mee wann ech elo kucken, äh, Ghost Inside, sinn ech gespaant op de Video, well ech muss soen, so, okay, do geschitt Wierklech bëssen méi ne wat wat jo da gutt ass ne. Ech mengen dofir si mer jo hei fir dat Gutt ze ze ze ze praisen ne an an dann natierlech och eben de Leit dobausse well ech sinn iwwerzeegt datt och Listener vun eis net onbedéngt wësse ween Arduina's Dawn ass oder eben gutt mol iwwerhaapt wëssen datt eng ja eng Symphonic Gothic Metal Band zu Lëtzebuerg gëtt ne. Jo, dat stëmmt. Ja. An ähm, ja, mir hunn lo iwwer Influenze geschwaart an och an äh, okay, Nightwish ass oft gefall, méi ähm, an, an der schon mal die Fro am Fong just opgeschriwe, just fir just fir eben bëssen ah, bëssen den, den typischen cheesy Moment. Wen ass oder wee war die bescht Nightwish Sängerin? so sinn se awer ganz dreck der Taria. Okay. Definitiv Taria. Wat se den Jimmy? Um, Ech sinn doranner ganz anescht. Also ech sinn also ech sinn ech sinn halt Wonnert mech net. ech sinn halt wierklech mega Nightwish-Fan, also Mhm. wierklech. An ähm, ech hunn allen dräi Sänger gären an ech fannen all Sängerin huet halt een Evolutiounsschrëtt dobäi gemaach an, sinn Saachen do, déi denken ech halt eben net geschitt wären. Vun der Entwécklung hier hätten se halt d'Sängerin net gewiesselt. Mhm. Um, ja. Ech fannen all Sängerin och der net zum Beispiel och wann dat halt wahrscheinlich vun allen also, lo keng Daten méi mé so denken dat ass bëssen äh, dat, dat hat vielleicht am, vun allen am mansten gäre gelauschtert gëtt, grad live, well do eben net déi Ausdauer hat an esou. Mee ech hunn vun allen Sänger hunn ech Lidder gären an fir mech ass et net esou nëmmen deen. Et ass net wichteg, sot ech mol, dass dass dass eng Sängerin ännert, soulaang et iergendwou d'Band weiderbréngt, wann ech dat elo richteg verstinn esou. sou ähnlech. Also natierlech ass et schéin wann d'Grupp zesumme bleift ëmmer, mee dat ass oft ass et halt onrealistesch. Jo, Ech mengen dass zimlech. dass ëmmer geet ëmmer weider an kommt ëmmer Changementer dran an hei an do, mee ech ech hunn an all Ära fir mech si Saachen déi ech wierklech gare lauschteren an. Ech ech fannen och witzeg dass de elo ebe vum Anett geschwat hues an du hues effektiv dat gesot wat wahrscheinlech ganz vill Leit dobaussen denken an. Ech mengen, ech muss jo nach mäi Pefferkär bäileeën, jo, ech fannen effektiv fir e beschten Album, wann ech elo déi ganz Karriär vun Nightwish kucken an dee wou am most outstanding an innovatiivste war, ass fir mech Imaginarium mam ebe Manette Olsen, wou e bëssen Nightwish an eng ganz nei Bunn geheit huet, wou ech virdrunner net héieren hunn. An ech sinn och mat, mat, wat war et, Wishmaster sinn ech, sinn ech grouss ginn, gell, an Century Child, wou. trop Albe sinn ja, ja, ja. mee do war net soviel wie soll ich so net soviel Nightwish drop wéi op Imaginary. Ah, das meng perélech ähm, Point de vue an ich kréint ëmmer Beef wann ech mat Leit ufänken ze schwätzen. Well déi meescht ja effektiv ech versti Leit vu Tarja gär hunn absolut Tarja ass eng s- ass eng Bomben äh, Operatic Style äh, Vocalist mee Mee ja, keng Ahnung, dat ass en heikelt Thema. Ech muss dozou soen, ech muss dozou soen, dass deen Opern-Style vu Gesang elo wierklech ni Menges war an ech och elo effektiv, elo kréien ech warscheinlech Beef, kee groussen Nightwish-Fan sinn. Dat ass déi Musek esou ganz war. Also bei mir war et wierklech ëmmer, ech hunn Evanescence gesucht, d'Alben alleguerten, ech war komplett mega Fan, haut nach. An voilà, dat war éischter esou meng Vocals-Richtung, déi ech am léifsten hat. Ok. Et ass awer interessant, well wann se genau elo och d'Leit an d'Evolutioun, do kenns du definitiv méi wéi ech elo punkto Evanescence kucks. Hir éischt zwee, dräi Alben fannen ech top, mee dann hunn ech awer och iergendwou, ech wëll net soen d'Interesse verluer, mee do war esou, ok, do ass eppes geschitt, wat mir elo perséinlech net méi zouseet. Mee dat heescht nach laang net, datt d'Amy Lee net haut nach eng Bommesongwriterin ass an och en absolut Organ huet gell. Ja. Ja. Ja, mee dat ass och vill mat der Entwécklung och, ne, vun den, Natierlech. et huet jo och dauernd seng, et huet wierklech effektiv andauernd an der Band d'Membere gewiesselt. Ech mengen den eenzegen deen ëmmer dobäi war, war tatsächlech d'Amy Lee an hatt huet awer selwer eng Kéier an engem Interview gesot, datt hatt vun deem Gothic Style komplett erof ass an datt se elo méi erwuesse gi sinn an voilà. An dat ass meng Grund. Den cheesy cringe Momenter sinn iwwerlieft an voilà. gi mer erwuessen. Wat schuet ass. Ja. Genau. Also ich menge wann en lo den déi al kann en dat al nennen ich denken awer schon ich meng dat sinn awer Saache mat deene mir grouss gi sinn wéi lo Nightwishers Epica Within Temptation a souguer Evanescence äh, och Blind Guardian gell als Beispille lo. Ja. Mee irgendwann eng Kéier ass dann awer so de Moment do muss ich so wou's äh, wou ich Okay. Se hunn alles ginn, mee et, et passt mir net méi, well s de dech natierlech och selwer entwéckels a well s de deng, deng Approche un déi Musek zum Deel, ob s de der bewosst bist oder net, mee du, déi ännert sech, gell? An ja. do fannen ech dann awer och interessant, eben ewéi an ärem Fall elo, dass, dass awer vun allen Ecken e bëssen eppes mat erakënnt. Ech huele mol un, iergendeen huet och esou eng, eng mega, mega addictive Oder. Op esou, jo, awer méi haart Saachen, méi Prog-Saachen, kéint ech mer virstellen, och wann ech iech elo net genau alleguerten auswenneg kennen, mee ech ka mer virstellen, datt dat awer de Fall ass, ne? Jo, et geet och an eng ganz aner Richtung. Also eise Gittarist ass grousse Scooter-Fan. Also, dat hu mer och. Also, Wéi eise Bassist och, also. Geet queer doduerch, also. Jo. Mee dat, ech mengen, dat, dat mécht och iergendwou, mécht déi ganz Saach ëm, ëm méi faarweg an och méi ofwiesslungsräich. An dann hues de och vläit och méi Chance, wann s de dat ka Chance nennen, dass dass de effektiv méi fléissend a méi nei Saache kanns an déi Band, eben an déi Band dann, Arduina Storn, ka mat es erafléisse loossen. A souguer wann et Scooter-Samples sinn, ech mengen, onméiglech ass et net, gell? Nee, nee, nee. Ja, ja. Interessant, interessant. Wat huet den den Jimmy da sou vun engem sou guilty pleasure, ech froen einfach mol blann an de Raum eran, sou guilty pleasure Alben wou s de sees sou ja dat ass dat ass net jidderengem säin mee ech ech fuere voll drop of gell? Vum Metal Beräich oder insgesamt? Egal, ech mengen ganz egal. Ass schwéier gell? Schwéier ze soen, also keine Ahnung wann ech lo zum Beispill lo mi. also méi nei Kënschtler kucken, zum Beispill ech hunn d'Billie Eilish fannen ech zimmlech gutt, ech lauschteren seng Lidder och zimmlech gären an ha ech lauschteren halt och esou weess de, ech lauschteren och net nëmme Metal, ech lauschteren och heiansdo wou ech dann einfach soen ok elo lauschteren ech einfach eng Woch Hip-Hop einfach nëmme esou iergendwéis einfach.

Ech mengen, wéi mir alleguerte schonn definitiv héieren hunn, e Metaller héiert soss näischt wéi Metal. An dat ass definitiv net wouer, well ech mengen, wann een dobaussen ass, deen dat effektiv mécht, ech mengen, deen huet näischt vu Musek verstanen. Virwech mol. A Guilty Pleasure ass eeben esou, jo, e lauschtert soss näischt wéi dat, deen huet dach guer keng Anung, wat aktuell an den Charts leeft. Do misst ech se och elo effektiv léien. Mee ech mengen, mir kennen all eis Klassiker, mat deene mer grouss gi sinn, oder? Och elo Klassiker wou rëm kommen. Ech si grousse Yes Fan wann ech elo kucken an déi hunn d'zéier en neien Album eraus an ech hunn dat weird fonnt vun enger Band wou et scho 40 Joer laang gëtt, méi esouguer weess de als Beispill ne. Mee jo déi Nostalgie wou kënne mer nach jo mir ginn komm mir gi mol einfach an Oktober well am Oktober geschitt jo eppes ganz Schéines bei Arduina's Dawn. Mir gi mat engem neien Album verwinnt oder? neien Album den éischten u sech kompletten Album wann ech dat ka soen. Ja. Reflections kënnt de 7. Oktober raus an ähm, ja Ghost Inside ass definitiv mal op ging ech soen. Ja. ja. An äh, wat wat kënnt der eis dann so verroden Geheimnisser, wéi wat Produktioun, wie sinn die Ideen entstanen? De Cover all rëm och, wou awer Saturn Moon jäizt an awer och net. Hm, ma wou fänkt mer dann un? Also wéi eis Lidder esou generell normalerweis entstinn, also déi kommen normalerweis vum Musekstechneschen hier aus dem Jimmy senger Fieder. Normalerweis wann de Jimmy e Lidd plus ou moins fäerdeg huet, da schéckt hie mir dat an ech loossen et op mech wierken. Ech lauschteren et wierklech esou esou oft bis ech et quasi auswenneg kann a maachen einfach d'Aen zou a loossen et wierken a kucken einfach wat fir eng Szenerie sech viru mengen Aen ofspillt. Wann ech d'Atmosphär vum Lidd op mech wierke loossen. An dorops hin entwéckelt sech eng Geschicht a mengem Kapp an ech entwéckelen dorobber dann d'Lyrics vum Lidd. Voilà, an da beschwätze mer déi an der Band, ob dat fir déi aner kéint a Fro kommen, ob dat an hirer, an hirem Interêt ass, ob dat passt. An voilà, esou entstinn eis Lidder dann, plus minus. Cool. Kléngt zimmlech easy going. Also jo, ech giff soen, mir sinn e gutt Team eigentlech. Also dat funktionéiert zimmlech gutt. Tip top. Dat ass emmer gutt ze héieren. Dat ass och un sech interessant elo wann een esou kuckt, dat éischt Lidd wat elo bei eisem Album halt drop ass, dat ass och esou quasi dat éischt Lidd wat fäerdeg geschriwwe war vun der Band, also wou ech fäerdeg geschriwwen hat fir d'Band. Bon natierlech gouf et liicht ugepasst, awer dat ass halt ee, also Rumhold heescht dat un sech, an dat geet halt ëm seng. äh, däitsch Sta also Stad, déi beim Mier ass, déi halt ënnergaangen ass. Dat e bësse Pendant zu Atlantis, wou an der Mythologie esou mhm. erzielt gëtt. Ähm, ob schon dat als echt Lied quasi war wat man so als Band un sech hatten äh, war dat net op bei EP drop an der das Avelo um Album drop Dich schon een eelert Lied ja. ja, ja, also, dat eelst am Fong das, das, dat echt Lied wat vun der Band un sech fäerdeg war. Okay. Äh, also, de, de, also den Zäitpunkt, wou mer d'EP haten, do war schonn war schonn d'Hallschent oder bal d'Hallschent vum Album fäerdeg. A mir hätten déi Lidder och kinnte schonn op d'EP drop maachen. Äh, mir wollten halt dat net maachen, well mir wollten eis net eng EP erausbréngen, fir, soen ech emol, de ganze Prozess duerchzemaachen, wéi dat funktionéiert, Opnamen, op wat een do muss oppassen. A mir wollten do net einfach esou vollen Uge e ganzen Album dräi drausbréngen. Jo, jo, dat ass mega, dat ass massiv Aarbecht. Ech menge fir een, deen nach ni éischtens emol Musek opgeholl huet oder net elo spezifesch Iech, mee och Leit dobausse wou. Hun guer keng Ahnung wéi dat geet. Dat ass méi Aarbecht wéi s de der virstelle kanns. Also da bass bass de am Gaang an dann, oh Merde, muss ech dat do lo sérieux nach eng Kéier maachen oder esou. An da fänkt dee ganzen Däiwelskrees sonnech mol un. An dann, mee dat dat ass Ja. mengen ech eng gutt Approche dann, wann s de schonn, wann s de eng gewësse Reserv hues an du häls déi fir vläit wann s dann och méi bëssen, e bësse méi, jo, Erfahrung hues an dann Ja, ja. häls de d'dann op esou wéi et misst sinn. An an och den Opwand deen ass halt einfach. par rapport zum Album wat mer och finanziell dra gestachen ass einfach jo, dat, ja, okay, dat gleef ech. e ganzen anere Niveau eben. Ja, ja. Ähm, Mee du hues vun enger Stad um, um, wo, wo ënnergaangen ass um, um, also, um, um, um, äh, gesot Rumhold. Rum, Rumhold. Genau, ja. Dat erkläert jo dann och de Cover oder, oder net? Äh, jein. Jein, ja. Also wéi mer zum Cover komm sinn, dat ass eng lëschteg Geschicht. Mir waren zu Wacken d'lescht Joer an de Mike, eise Batteur, an ech, mir waren do e bësselche ronderëm geglatscht an dunn hu mer do gesinn, do war eng Expo vun engem Kënschtler. An jo, dat ass eppes, wat mech immens uschwätzt an mir natierlech direkt eran an ech hat mech direkt an Biller verléift, der zwee Stécker och direkt missten adoptéieren. An do hat, hat ech dunn e bësselche mam Kënschtler geschwat an du huet eis ebe gezielt, jo, datt all déi Biller, déi do hänken, seng Artworks, am Fong ganz vill dovunner fir Albe vu Metal-Bands ebe benotzt gi sinn. An du war mer hell, hellhireg ginn, well ech säi Stil immens fonnt hunn. An du ech mir, hunn ech seng Kaart gefrot an du hunn ech den, de Jungs dat direkt weiderginn. De Mike war och begeeschtert. An dunn hu, jo, du ass dat esou entstanen. Mir si mat em a Kontakt getrueden an mir hunn em dann eeben eis Ideeë gesot.

Schnéi Bësch dat dat d'Madame mam Gewand. Moment ech hunn elo net virun den Aen, ne kann ech ganz ganz éierlech. Do sinn effektiv och Easter Eggs drop, jo, vun all Song. Ok, da muss ech eng Kéier no nokucken, awer witzeg awer. Dat heescht, dat heescht wann ech dat richteg verstanen hunn, hien huet dat, gouf et dat den Artwork schonn oder huet hien et ugepasst? Ah, hien huet et carrément nei, ok. Jo, also mir hunn him eis Wënsch ebe matgedeelt an ëm halt dann eben och esou Biller geschéckt als Beispill, sou dat ongeféier an déi Richtung sollt goen, déi Atmosphär soll et hunn. An hien huet dann eben dann eppes kreéiert an huet eis et geschéckt. A jo, dat war wierklech top. Also war wéi mir eis virgestallt hunn, ne? Tiptop. Also dat ass och ganz flott. Ech weess net, ob mer den Numm vläicht eng. Solle mer den Numm soen, Jimmy? Natierlech. Mir steet jo och op Facebook, also. Voilà, also ech weess, en ass schonn zimmlech bekannt, géif ech soen. Dat ass den Thomas Everhardt. Vum Lumi hunn ech den effektiv schonn héieren. Deen huet ech meng net. Fir en Avantasia huet hien och zum Beispill. A Sonata Arctica, nee? Dat kann och sinn, mee ech mengen en ass haaptsächlech bekannt ginn duerch Avantasia, wou en d'Album-Covers gemaach huet. Jo, dat ass jo dann och alt erëm e groussen Operatic. Gothic Symphonic Metal Orchester, gell? Alt erëm, dat passt jo dann och iergendwou, ne? Jo, dat läit och vläicht dorun, dass, jo, effektiv, ech mengen, eent vun deenen zwee Artworks, wat ech mer erausgesicht hu, wat och elo an menger Stuff natierlech hänkt, dat ass och, meng ech, fir Avantasia gewiescht, hate mer gesot. Jo, jo, jo. Ech tippen awer dann, also wann ech elo vum Stil hier kucken, awer warscheinlech éischter e bësse méi en eelert, oder net? Dat ka sinn, ech weess et net genau. Dat. Dat, le- dat Bild, wat du do, wat du lo an dengem Kummer hues, oder vu wat schwätz lo? Ja, genau. Ah, ech weess net. Oh, boah, ke- keng Ahnung. Das war nach, das war russisch. Sie net Kann doch nur egal. Ja. Genau. Klenge Shoutout fir Avantasien natierlech, méi dat awer méi méi däerf et net sinn. Haben si hei fir bëssen iwwer Reflections äh, Ze schwätzen dann och an wann ech elo okay den éischten dat éischt Lidd ass jo dann Rum Holt oder Bolt? Rum Holt. Rum Holt ah pardon hunn ech vudder falsch verstanen mee Reflections wéi kommt der dann op op deen Titel fir de ganzen Album? Ass dat eng eng bësse méi perséinlech Saach mir reflektéieren iwwert dat wat mer bis elo gemeet hunn a mir presentéieren iech Eppes wat et vläit scho méi laang gëtt, awer net esou perfektionéiert ginn ass bis elo? Oder firwat steet den Titel ausgerechent Reflections? Wëlls du Jimmy, oder soll ech? Also ech mengen dat ass halt erëm esou e bëssen déi Approche, datt et halt mat de Lyrics an eben och mat de Lidder ze dinn huet, datt mer halt ëmmer iergendwees kucken eppes ze huelen, wat an der Somm iergendwéi dat ka representéieren an jo ech mengen et war et war e laangen Brainstorming Owend ginn fir dat erauszefannen. Et war net evident. Mhm. Mir sitze wéi Schlang drun ass och den an oder äh, den een oder andere Glas roude Wäin an a Béier gedronk ginn a Whisky da kommen d'Ideeën, da gëtt ee philosophesch an dann absolut filosophéiere ginn am beschte wann eng Hänken hues. Ja An et war awer och deelweis, Reflections war och deelweis, war ganz vill, dat verroden ech elo mol, op eiser CD wäerte ganz vill Lidder dobäi sinn, wou awer och reflektéiert gëtt, soe mer mol, iwwer d'Gesellschaft oder iwwer, jo, wéi mer eis vis-à-vis vun der Natur vläicht behuelen. Esou Saachen, esou Reflexiounen eben, dass d'Leit vläicht e bëssen driwwer nodenken, fir dat e bësse méi an. Jo, da, ech mein, ja. dann och en wichtege Punkt ne? Genau, genau. Ob et lo mënschlech gesinn ass oder, oder naturbewosst gesinn. Voilà, genau. Awer Themen an deem dee mer aktiv leider Gottes matkréien net säit gëschter ja. säit laangem an dat ass dann awer och mar wichteg mengg ech do an dem, an dem Beräich do. Kënnen, kënnen ze schreiwen natierlech och. Ech mengen, du schreifs net einfach vun haut op muer en Text iwwer, iwwer e Bësch, soen ech mol. Och souguer dat ass net einfach, gell? Jo. Mee jo, wat, soe mer mol, wann den Album dobaussen ass, hutt Der dann scho Pläng fir esou kleng Concerten, Release-Party? Kann een do och scho vläit Saachen erwähnen? Jo, ech iwwerloossen dem Jimmy dat, mengen ech. Also d'Release, also d'Release ass geplangt, d'Location steet un sech och fest. Dat wäert am Sang a Klang sinn, wann der dat eppes seet. Dat ass zu, wéi heescht dat do, Beggen? Jo, also dat ass am Pafendall, wou et ass. Ah nee, okay, nee, total falsch. Dat ass en Dërf, wat ze mam. Ech hu mat der Sandfall vergl-, Sandkaul vergiessen. Dat ass en Dërf, wat ze mam, mam Glieselift erof an de Pafendall fir, esou quasi op der anerer Säit. An dat war fréier, meng ech, esou. Do wou de Rest, do ass e Restaurant niewendrun, kann dat sinn? Dat weess ech net, dat kann ech effektiv net soen, mee do waren halt fréier esou wou Priister oder Mënschen halt och gesongen hunn, esou Männerklouschter, iergendwéi esou war dat. Okay, okay, okay, okay. An jo, do sinn halt och ëmmer reegelméisseg Concerten dran vum Jazz a Blues Rallye an esou an. Jo dach, okay, elo weess ech plus minus wou s de mengs. Effektiv, dat ass net Sandkar, dat ass total deen aneren Eck. Mee jo cool, ech mengen dat dat gëtt jo da wahrscheinlech och nach fläisseg gedeelt wann wann dat elo op Social Media an esou. Wa mer et public maachen, genau jo. Voilà. Jo an genau mir wäerte mat zwee bis dräi anere Bands eben inklusive eis halt dann wou dann den Optrëtt ass an dann kucke mer dann och fir d'nächst Joer dann duerch wa mer d'Album da erausbréngen dann eng Austauschtour ze maachen. Dat ass, do si mer och um Plangen dann, fir dat ze realiséieren. Wa mer dann an all Land, soen ech emol, eng Band an eiser Gréisst, soen ech emol, uschreiwen an datt mer dann ëmmer esou, jo, eben en Austausch, weess, da gi mer dann dohinner, si organiséieren, da komme si bei eis, mir organiséieren an dann. Jo, jo, ech mengen, dat ass och eleng finanziell gesinn, sinn dat natierlech Optiounen, wou s de muss drop agoen, gell. An och natierlech ebe fir de Kontakt no bausse. Mee ech mengen, do kennt Der warscheinlech och scho mëttlerweil genuch, genuch Bands a genuch Leit aus deem, aus deem Secteur. Dat dierft jo, denken ech, kee Problem sinn. Jo, ech mengen souwisou hautzedaags mam Internet, och wann, wann een do op enger Plaz keng Band fënnt, ech mengen, ob, ob dat elo Metal Archiv ass oder Social Media, du, du fënns do schnell. deng Leit ze summe mat deen ze kéint se eppes organiséieren. Ja dat richteg dat richteg mé gut ech sinn ech si gespannt. Ähm, also du bass herzlech invitéiert. Ech äh, mache mé bech fir Zäit ze fanne fir ze kommen. Ech so mat de Leiit ja mé kommen an effektiv dann äh, meeschtens bleiwe du mir henke fir ze goen an äh, dat net dat ech net ge op Kor ginn. Dat wëll ech ëmmer direkt zo so. mé effektiv. Wann ech misst iwwerall higoen, wou ech Loscht hätt, ech wär ni doheem. An dat ass heiansdo de Problem. Mee ech, ech verspriechen héich an helleg ze probéieren ze kommen. Dat ass scho mol e gudden Usaz. Ja. Nee, mee dann, ech, ech, bon, ech denken, mir hunn elo schonn awer scho bal 40 Minutten, och wann der Zäit net esou séier virkënnt, mee iwwer d'Arduina Stone gequatscht, iwwer Är Vergaangenheet, Är Zukunft. Ech géing soen, mär wäerte méi definitiv iwwer Arduina Stone nach Erfahrer wann wann den Album bis droppt an bis dohinner sinn ech bleiwen ech gespaant natierlech an ech ging och un där Stell eeschtens mol äerch zwee Merci soen an och den Andy deen dat ganz e bëssen organiséiert huet dass der lo hei mat dobäi sidd an ech mengen fir haut hu mer schonn erëm eist gemeet hei mat Kaméidi a mat Arduin Aston an wann der nach wëllt ee gréisse wëllt dann ass lo de Moment ging ech soen. Ma mir soen och villmools Merci, dass mer haut dierfen hei sinn. Absolut. A jo, gréisse ma mer natierlech eis Bankkolleegen, den Andy, de Gabor an de Mike. An ech wollt mol nach lass ginn, dass mer eis zweet Single vun eisem Album Reflections nächste Freiden, de 4 August kënnt déi raus. Schreift Iech et an d'Kalenneren. An dat gëtt och erëm, jo, dat gëtt erëm ganz vill Freed. Ech si gespaant, wéi der et fannt. Och nach, ech och nach e Grouss un d'Metal Community zu Lëtzebuerg. Prost a mir wäerten eis gesinn. Dat, ech mengen, domat ass alles gesot. Elo kënne mer scho erëm bal anhänken. Mat engem gudde Glas op e Trait Wäin oder wat och ëmmer ass, léisst ee sech ëmmer an den Owend eran. relaxéieren an dat maache mir dann och elo. Ech soen nach eng Kéier grousse Merci un iech zwee, un Arduinastorm. Ech wënsch iech super vill Erfolleg mat Reflections, mat der Single d'nächst Woch an jo mir ginn eis, mir héieren eis schon hei rëm bei Kaméidi. Merci un iech zwee an bis geschwënn dann, ginn ech soen.